Nibża' li għandha xi ħaġa serja, salv. Inferralek?
Le, le, ixrob, ixrob, ixrob.
Kont qed tgħidli? Qed nibża' li għandha xi ħaġa serja hawn, f'moħħha. Minn doqla d-daqqa ta' grozza ma nafx kif qed nara.
Ma nifhimx, imma kieku taraw xi sinjali?
Nafx, f'daqqa tkun hekk, u f'daqqa waħda tkun hekk. Fil, Umm.
Taf li ma fhimt xejn. Ħa ġġennen lili dak li naf! Hu le, forsi m'għandha xejn gravi. Jgħaddilha. Anki trid tħoss għoru!
Ħaġa sabiħa kieku. Tħassar għaliex? Agħmilha kuraġġ. Kellimtu tat-tabib? Għad aħjar inħalli kollox għaddej għalissa, għax nibża' jekk noħodha msikjatra, tiġini agħar. Forsi veru ġiet għall-vokazzjoni għal Sor? Veru, kollox jista' jkun, imma għandi ċerti dubji, salv. Tuha ċans ieħor u ara x'irriżulta. Għas-sagristan għadu ma tfaċċa ħadd. Hu kellu bżonn ma jitfaċċa ħadd, ha? Imma Ġesù sar jitlaq. U dak forsi jerġa' jibdielu. Issa forsi nżidu xi ħaġa fil-paga u nirranġaw.
Mal-Monsinjur kif insejjer? Mal-Monsinjur m'għandux problema kieku. Meta biħsiebu jiġi sal-knisja x'għandi bżonn inkellmu? Mela min ninsab, lanqas biss għad niltqajt miegħu. Imma kif niltaqa' miegħu, ngħidlu għad isem. X'għamilt?
Missierek u Dun Benit, aħwa. Imma wieħed ħareġ raġel sew u mar saċerdot. U l-ieħor ħareġ sfrattat aktar minn ma naf xiex. Int allura għalfejn mort iżżewġu ma'. Mela jien kont naf x'inhu. Konna ltqajna Londra, kont qegħdin holiday. Ħadna grazzja ma' xulxin u żżewwiġna. U wara ftit żmien kellkom tgħawmin, lili u l-oħt tiġiżi, sew qed nifhem jien? Umm. U fi żmien tliet snin telaqni għal mara oħra u ħadna separazzjoni. Li kienet strambu li l-Qorti ddeċidiet illi waħda minnkom joħodha hu U l-oħra noħodha jien, għalhekk spiċċajt miegħi jien. Allura ħti Ġesù x'inhi tagħmel hawn? Żgur, għax il-galantom reġa' żżewweġ għat-tielet darba. U dil-mara l-ġdida u Ġesù xejn ma qablu, allura ħa kellu jagħżel, jew bintu jew il-mara l-ġdida. U għażel il-mara.
Le, mhux hekk.
U mbagħad kellu jara kif se jeħles mill-problema tat-tifla, u bagħatha lura għal Malta għand ħutu. Bidriet, suppost, la ma ridux hu. Reġa' ta' lili. Mhux hekk, ja ħasra, ġiżija qasdaft min hi ommha. Imma insomma jien għalhekk ġejt hawn, biex neħodha lura miegħi. Ara, taf x'ħa nagħmel? Kif nara liz-ziju Ganid, naqbad u ngħidlu kollox. Le, ta' ara ma jfettilekx. Ħallini naħdem bil-mod tiegħi. Issa jekk ġiżi tmur sogħlu, hekk mor lura b'moħħi mistrieħ. Ja ħasra, ma mhux aħjar taqbad u tgħidilhom kollox? U fuq kollox jien, kemm ħa ndum nilgħab il-logħba tan-noli hawn ġew? Għadu mhux il-waqt. Iżjed u iżjed bħalissa miskin daqskemm għandu problemi Dun Benit il-problema tagħna jonqsu. Eh bilħaqq, inti taf li hawn dak il-Munsinjur jgħix hawn hu? Le, għadni ma ltqajtx miegħu. U lanqas m'għandek għalfejn tintaqa' miegħu, anzi b'inti fejn tarah aħarbu.
Jaħasra ma naħrab Monsinjur. Jien ma nafx x'Munsinjur hu da. Qed iħassibni ħażin ta' lili. Aħna, mela x'qallek? Huh! Mhux qalli. Ara aħjar ma ngħid xejn. Le, issa trid tgħidli. Ara, jekk ngħidlek biex toqgħodlu attenta, mar ma jmurx ifettillek tirripeti xi għedtlek ma' ħaddieħor, eh?
Nħossni ċerta, Ti. Aktar kemm inkun f'dak il-kunvent, aktar inħoss li dik hi triqti. Dak li ġralek int, inti bdejt tmur tgħin niswa Roberta u nġbidt lejn il-kunvent. Dan ma jfissirx li għandek vokazzjoni għal sogru. Jien mhux lejn il-kunvent inġbidt, jiena nġbidt lejn dik il-ħajja kwieta ta' dak il-post. Għax ma tagħmilx prova. Taqta' imqara l-ġimgħa u tara kif tmur. M'għandix għalfejn, jien naf x'qed nagħmel. Imma mhux għandna nagħmlu l-affarijiet bl-għaġla. Lill-Madre Superjura kellimtha wkoll u hekk qaltli biex ma ngħaġġilx. Taf x'jiġifieri tmur sogru? Taf x'jiġifieri tinqata' għal kollox mid-dinja ta' barra? Għidt lilek, min qallek li għax tkun sor u trid tinqata' mid-dinja ta' barra, Sor Roberta ma toħroġx? Dawk mhumiex sorijiet tal-klawsura? Iva naf imma int għadek żagħżugħa, tħobb il-ħajja, id-divertiment. Kollox jispiċċa għalik. Iva, Zii, ħin, m'inti kieku x'tippreferi, nibqa' barra niġġera ma' dak u mal-ieħor? Jew irabbi ftit għaqal u nidħol soru? Nippreferi nirabbi l-għaqal. Imma biex tkun bil-għaqal ma jfissirx li tidħol soru bilfors. Issa tista' tgħid li xinqala'.
Għax ma rridx ikun li xi ngħid ma' Salvu jien.

M'intix għandek x'taqsam Serafina. Il-ħija nifhmu għax ġie investigat dwaru, m'inti. Ma nafx jien, ċertu diskors u ċertu ħars lili xejn ma jagħġobni. Forsi qed nimmaġni imma narah differenti ħafna minn kif suppost ikunu rġiel oħrajn bħalu. U għax hu l-fatt li jiġi hawnhekk biex ma jurix li hu Monsinjur, taf int. Noima allura biex ma jurix li hu Monsinjur hemm bżonn ċertu diskors, lili qalli li għadni mara żagħżugħa u li jiena mara sabiħa. Imma allura x'għamillek kumpliment tieħu għalik? Lanqas laħaq wasal hawn tellajtu fuq jara l-kamra l-ewwel ħaġa li qalli artab das saqqu.
Daqshekk? Forsi jħobb saqqu hi biss, ma nafx jien għax imbagħad qalli Dnub sa norqod waħdi fuq saqqu bħal dan! Allura jiena mbagħad għidtlu hekk irridx inbiddillu l-kamra. Taf x'kellu l-ħila jirrispondini? Għax qalek.
Hm.
Li mhux kamra oħra ried, imma ried li jien norqod miegħu. X'hawn casa Serafina, x'hawn casa xfaħtatin.
M'għandix raġun ninkwieta jien. U kif?
Serafina, Kif għandek il-ħila tivvinta diskors bħal dan fuq il-Monsinjur? Le, ta, m'iniex qed nivvinta. Mela ħa ngħidlek kollox, għax imbagħad ħatafni. Imbuttani fuq is-sodda u dak il-ħin hemm Alla li dħaltu int u Dun Benit. Għax ma nafx x'kien jiġri minni. Isma', fuq kollox jiena mara tad-demm u l-għam u bħal ħaddieħor. Serafina, Isma' minni. Mur isma' quddiesa. U mbagħad wara ssib lil Dun Sarf jew inkella lil Dun Feliċ u qerqrara tajba. U diskors bħal dan lanqas biss għandek għalfejn taħsbu u aħseb wara tgħidu. Ħa mmur il-quddies, ħa nitlob ftit għalik jien ukoll. U isma' minni, Serafina.
Jekk ma kellu raġun f'xejn Pietru tiegħi, kellu raġun meta kien jgħidli li l-istonku tiegħi jisa' borma minn estra. Ma kellu ma ma jasottix. Bonġu. Bonġu.
Dan lejl ħlomt bik.
Taf li sa jkolli mmur il-qerra minħabba fik? Qala Mons. Forsi inti daqsxejn tħuli żżejjed u forsi tagħmel l-affarijiet mingħajr intenzjoni. Imma jiena nsettajt mara li nemmen u noqgħod nimmaġina ħafna affarijiet. Timmaġina?
U x'timmaġini sisi anki forsi l-immaġinazzjoni nibdluha f'realita'?

Kun ilu laqam mit-tlieta ta' filgħodu, ikun ġa mar iqaddes tal-ewwel, iqara, iqarbel u mbagħad imur iżur l-anzjani u l-morda, dak raġel qaddis miexi fl-art miskin. Sara Pina, jew qaddis

Mela ara li ma tħalluni neqes minn xejn. Int għandek bżonn xi ħaġa oħra għax fil-każ irrid mmur nisma' quddiesa u nqerr.
Jiena propjament għandi bżonn ħafna affarijiet kieku ma min issa jżommok. Mur. Hekk jew hekk nilħqu nitkellmu. Mm.

Jaqaw, għamillek xi ħaġa? Fil-każ għid li tafx. M'għamilli xejn.
Imma anke li naħdmu f'dik iċ-ċokonda gabbana, biex iġib oġġett kull darba jħaxx kemm jgħalli, jiena nervuża sal. Imma biex jipprofetta ruħu jew għax m'hemm spazju? It-tnejn naħseb.

Tassew. Titkellimni? Int poġġi hawn, poġġi hawn minfloki, poġġi. Għidli, sabiħa. Għax
ġietni xewqa li nidħol solu.
Solu? Inti tidħol solu? Skużani, tant tifla sabiħa bħalek ngħidniex tidħol tagħmel soru, għax għandek tingħalaq f'kunvent, tifla bħalek, tant tfajli sbieħ bħalek, ma jxirqilhomx dik il-ħajja iebsa ta' dwejjaq, għal dik hemm ħajja mimlija mħabba, mimlija ħajja, fhimt? Imma jien kont diġà f'dik il-ħajja u naf kemm hi bla skop.
Dnub.

Hekk nagħmel mela. Birrikni Monsi. Mur, mur, imbierka, mur, mur!
Mela m'intix sejra l-knisja, sinjorina? Iviva, sara fina.
Mela mur biddel, ħalli mmorru flimkien. Iviva mmorru l-quddies flimkien u itolbu, itolbu bil-galb u bil-ħeġġa, bil-fidi, bl-emozzjoni. Aħwa xi saħħna daqqa waħda. Nasa u jawwam u doċċa. Konna ngħid il-kafè kien jaħraq wisq.
Ċek tfittex dobbelli.
Għandu wieħed hu warajja.

Għadha lista' żejni. Għax kemm ilu hawn għadna qatt ma rajtu l-Knisja. Verament injorant.
Dak li qadas jien kien ieħor. Inkella jkun jaf għalfejn qiegħed hawn. Ġovan. Iva, imma billi kultant jidħol jagħmel viżta, ma fiha xejn ħażin, hux? Imma għalfejn trid tibqa' tinħasadet bin-nies? Dak ġie hawn biex jinvestiga. U biex ngħidlek il-verità, jiena m'għedtx niltaqa' miegħu. Għalhekk bil-libertà. Daqshekk m'għedtlek xejn jien, tafx. Ma kellekx għalfejn tiblagħni. Qas biss kellimtek, mela jien blajtek?

Imma kieku fejn naf jien, kieku pereżempju sibtni mneżża lili, hekk, taqbad u tidħol għand in-nies bla ħoss. Hawnhekk id-dar tal-kappillan, u kull meta ġejt hawn, dejjem nies libsin diċenti sibt. U lili kif qed tarani? Diċenti, le? Insomma, għandek id-dublett u daqsxejn.
Noffrilek drink? Ara, ismagħni, Ġiżi. Dak li kien hemm bejnietna, issa spiċċa. Inti taf li ngħadha l-oħt inkun għarus tal-għena, hux?

Inti dilla soru?
Min kien dak? Hekk aħjar. Eh, eh, eh, eh. Anke kif inti libsa, ħafna aħjar. U mela tixtaq tiġisem bħal dak taħt libsa ta' soru. M'hawn ħadd?
Le, m'hawn ħadd. Waħidna din. Umm! Sur.
Ġużeppi.
Sur Ġużeppi, toqgħodx tqabbi żieri, għax jekk tqabbi żieri niġi naqgħu nqum int minn int u inċint. U oħra, Serafin għandu l-għatx qed tagħmlilha, ġifieri ħalliha bi kwietha wkoll. Ħin li dik ma għamiltilha xejn. U ma tarax xi mister noqgħod naħli l-ħin tiegħi niġġieled għal warda mit-tbieħ meta hawn blanzun frisk? Ma tqajjisek minn dal-blanzun frisk ta', għax dal-blanzun frisk għandu x-xewk u jgirfek, fhimt?
Ara din kif tagħmel, ara wara ħafna qdusija. U issa qisha barri rrabjat. Iva, u oqgħod attent minni, ġifieri naqtgħuhom dal-kunfidenzi żejda.
Għalhekk, għax in-neputija tal-kappillan, inti titlef. Jiena m'għandi bżonn waħda bħalek. Fik Monsinjur ukoll. Monsignore.
Għasissa, ma nistax nemmen. U inti ġejt. Dik sejra sewwa tgħax. Mela dik rajtha libsa mqaċċat. Kellha drink f'idejha u sigaret f'ħalqha u ridet toħroġ miegħi. Dik id-daqqa li qalet dak li ġralha. Dik mhix teżżija. Dnubi ħażna tifla bħal dik. Tgħid id-dar qiegħda? Imma ħallejtha jien. Mur naraha tgħax. Mur taraha, mela inta min?

Biddilt, jien inni li biddilt, inni ġejja mill-Knisja. Ridt li t-Tiju Ben jifr. Le, lill-Anġlu rrid.
L-Anġlu mhux hawn. Idħol mela se tibqa' barra. Ma nistax indum għax għandi qadja importanti ħafna. Insomma, kif inti rrid ngħid, wara dik il-ħabta. Kollox normali, naħseb. Isma' la, inti qed tara li xi ħaġa stramba?
Ħadd ma jqara xejn mid-dehra. Imma Anġlu dal-ħin mhux il-Knisja jkun?
Iva, x'hekk forsi nsibu hawn jien. Ħallejt hekk. Żgur ma tridx tidħol tieħu naqra kafè? Kont ngħaddi, imma xi ħadd tani triq għal xejn. Mal-kaxali kemm fuq dik daqqa ta' ponn mitfakka għal isfel biex ma ndaħħakx l-isbija. U meta ma jkollux żmien tgħaddi żmien mhux bija għax imma żmien xi ħaddieħor. Għidt li l-eter jidhib. U gidhib bil-profi wkoll. Ġiet sigħat reġa' jagħmel knisja mhux kif għedt int. Mela reġa' ġiet għan-normal, hux? Dak li qed jiġri, din qed tgħix f'żewġ dinjiet. Filwħin tkun ġiżżi li ma tistax tara għal sitt wid. U f'daqqa waħda ssir ġiżżi li trid issur sugoru. Sfortunatament għalik, jiena tqajt mal-ewwel waħda u int mat-tieni waħda, mas-sugoru. Xi trid tgħid li sur Pippo?
Ma nafx kif ħa noqgħod ngħidlek.
Jaqaw, x'ħa nivvintaw issa biex tqalgħu l-inkwiet? Mhux aħna, imma hi! Hi?
Hi min?
Forsi ma kinitx taf x'inhi tagħmel, imma qed taħjar ngħidlek, għall-ġid tagħha stess. Jaqaw, kellkom xi tgħidu int u oħti, fil-każ ngħidli, taf? Le, ħasra.
Għan-neputija qed ngħidha l-ġizi! Ma tridx jaf inkompli? Ġa naf! Għax jekk seraq fina, l-għela ma qalli ħadd? Sirt naf waħdi. Imma kif sirt taf? Jaqaw kont hawn! Jaqaw kont qed tixrob il-każin int? Jien ma kontx qed nixrob, u lanqas kieku kont qed nixrob, jekk terġa' tagħmilli waħda kif għamiltli, hawn ġewwa iżjed, ma tarawniex! Jien raġel serju! Jaqaw issa reġa' fdiehlek? Għax għandek il-priża issa? Fil-każ ta' min hi pjaċir, m'għandix pjaċir bik jien? Don Benit, Kieku ma nafx raġel int, kieku ngħid li int qabbattha? Jien?
Int x'qabbattha tagħmel? Ċarrat it-tublett u theddidni li jekk ma nbusiex, ħa tibda tgħajjat u tweżżaq u takkużani li attakkajtha! Oħti!
Possibbli, oħti? Iva, ma tafx tistenna ftit ieħor issa? Le, jaħassrek imbelejt, mhux għal oħtok qed ngħid, imma għan-neputija, għal Ġiżi! Belħitni! Ġegħlet nixrob bilfors. U mbagħad, ġegħlitni nbusa, u għax ma bistiex, bdiet iċċarrat id-dublett. U kompliet iċċarrat, u mbagħad jiena, biex ma tgħajjatx u ma tmerżaqx, kelli nbusa. U meta ġrat il-biċċa? Nhar l-Erbgħa filgħodu.
Sur President tal-Każin l-Aħmar, għall-informazzjoni tiegħek nhar il-Erbgħa filgħodu n-neputija tiegħi Jizzy kien il-quddies u tqarbnet ukoll u wara mar il-Pastor Roberta il-kunvent ta' sew.
Nhar l-Erbgħa n-neputija tiegħek Jizzy kienet qiegħda hawnhekk bid-dublet qasil u tixrob u tlegleg u meta ngħidlek ħadd Hawn hi. Serafina, ejja nagħmlu. Għidlu eżatt fejn kien qed Ġesì nhar l-Erbgħa filgħodu. Għidlu. Għidlu, għidlu tara fina 'l dan fabbrika tal-gideb. Għidlu! Mhux nhar t-Erbgħa biss, imma minn meta qatlek li sejra Soru, kuljum l-ewwel tmur tisma' quddiesa u mbagħad tibqa' sejra l-kunvent ma' Sor Roberta. Imma l-Erbgħa filgħodu taf fejn kienet int? Ta' żgur li naf. Mela għidlu!
Jaħasra, kieku taf kemm noqgħod nirripeti l-istess kliem, Sur Pippo! Mhux diġà għedtilkom? Marret il-kunvent ma' San Roberta! X'inhu?
Inta u kont, u rajt kollox! U għal dak li jiena ttakkartha u ċaħħadtha mad-dublett, mhux hekk? X'għadu każu, Sur Pippo, da xi kliem hu? Jaqaw, tidhru li qed tixorbu, Dun Benit!
Jekk oħti trid tkompli twebbes rasha, tagħmel li trid, imma jien, ġo din id-dar, ma rridekx iżjed barra! Kont sew sejjer, imma din ħaġa mhux se tieqaf hawn!
Barra! Jien ngħaġġel wisq. U niġġudika wkoll. Imma ma smajtux jgħid li fuq nepotija. X'jiġifieri li ma nepotija? Mhux waħda għandi jien? Għamu l-uffiċċju.
Jiena klim sejħ tanka mingħand Ġużi jgħid dejjaqni. Aħseb wara minn xi ħadd bħal dak. Ngħidlek il-verità, Serafina qatt hi xi ħaġa ma ammintiex.
Forsi jrid jipprovana, jara x'tip ta' nisa aħna, jekk m'aħniex serji jew le.
Imma hu lil ħieher ġie jinvestiga, minħabba l-inkwiet li kellu bejnu u bejn il-każin. Ma rridux ninsew ir-ritratti ta' ħuk ma' Gina fil-kamra tas-sodda tagħha. U rrid ngħidlek xi ħaġa oħra. Dwar Ġiżi, Du Beni bgħat lil anġlu għaw għal Xiba Galili, u kif daħal sabgħu ġew, mistaġbin x'għamlitlu. Min Ġiżi? Dik sejra soru.
Madanakollu lill-anġlu qaltlu biex joħroġ magħha.
Ħa xi żball, tafx, dik aktar qiegħda tkun il-kunvent milli qiegħda tkun hawnhekk id-dar. Ma nistax nifhem jien, jien lill-anġlu għall-ewwel ma ridtx nemmnu u tgħidx kemm iġġilidna, imma mbagħad baqa' jinsisti li vera, Qalli li tgħidx kemm bdiet tixrob u kienet li ta' kollox inkaxxat magħha. Qalli li qaltlu biex jixrob magħha u mbagħad joħroġ magħha. Anġlu x'qalilha? Anġlu telaq jiġri 'l barra. Jiena naf li Anġlu kien joħroġ ma' Ġiżi u kien iniżżilha fil-kantina. Imma meta beda joħroġ miegħi bejniethom spiċċa kollox. Mhux għax m'iniex nemmnek, Lena, ma jiena ċerta li n-neputija tiegħi m'għadhiex dik it-tfajla li kienet ftit taż-żmien ilu.
Jiġifieri inti qed tgħid li anġlu vidibbli lili? Inti taf fejn qiegħda bħalissa?
Ġiżi bħalissa f'kunvent qiegħda.
U jekk ngħidlek li bħalissa Ġiżi qiegħda f'xi bajja partikolari, f'gabbana tal-ġilat, x'tgħid? Ġiżi?
X'qiegħda tagħmel f'gabbana tal-ġilati?
Tgħin lil Johnny jbigħ il-ġelat. Ah!
Mela sewwa smajt. Xi smajt? L-ilħna tal-anġli.
Jiddispjaċini imma jien ħa jkolli mmur għax għandi x'nagħmel.
Stennini Lena għax ftakart li għandi bżonn nixtri xi ħaġa. Skużani, Monsinjur. Skużani.
Dawn in-nisa ma tifhimhom qatt. Tagħmilha kumpliment u kważi kważi ħadet għaliha. Ktarina dik
Ma jistħiex jivvinta gidba oħra bħal din fuqha. Jien lilha ħawduli moħħi, tafx. Ftit wara jiena mort id-dar. Isma', bagħatni Dun Benite u hemm kienet hi. U kif sibtha? Kif qal Anġlu? Sibtha liebsa diċenti u kollha qdusija wkoll. Żgur, għax issa m'għadux iniżżla fil-kantina Anġlu. Jiena b'kollox naf, tali? B'kollox! Ma dak iż-żmien kienet għadha moħħ ir-riħ u ma kinitx taf x'isarrfu n-nies tar-raħal. L-irġiel tar-raħal propjament. L-ewwel wieħed int, hi. Jien?
Jien x'għandi x'naqsam minnha qatt ma rat għajn ħażina dik, tafx. Issa l-bieraħ stess, hux kont ħdejn il-Brażil l-Aħmar qed nitkellem mas-Sur Pippo. Kienet ġejja mill-kunvent u kienet se tiqgħod titkellem miegħi. Daqshekk nies mhux in-nies ikellmu. Ħallini nkompli, jimporta?
Is-Sur Pippo kien pront ġibidni 'l ġewwa u taf x'qalli? X'qallha?
Ser ivvinta issa? Qalli Ġovan, lil dik aħraha, dik Xitan inkarnat! Ikolli ngħid li hu wkoll għamiltlu xi ħaġa.
Jien ngħidilkom, eħ, li każijiet bħal dawn jeżistu. Mhux daqstant komuni, imma jeżistu. Darba rajt film hekk jien, tafx? Film li jkun tabib serju u film li jinbidel f'monstru. Owen fiex tifhem? Int ma tifhimx, Wenz. Jien qrajtha l-istorja, u l-awtur fiha ried ifisser li kull bniedem għandu żewġ personalitajiet totalment differenti. Jiġifieri inti qed tgħid li din għaddejja minn avventura bħal tal-istorja? Daqqa għal soru u oħra minn qaħba. O ħalli ma ddaħħaqnix Ġorġ. Jien qed ngħid, ħa, li meta qalgħet dik id-daqqa ta' karozza u ħabbtet rasha, ħa, għamlet il-effett negattiv. U jekk il-kappillan mhu se jieħu ħsiebha dil-biċċa xogħol, se tispiċċa ħażin. Miskina dik it-tifla.
Isma', jiena ma rridx nitkellem biex ma nagħmilx ħsara, imma bejnietna, lil Anġlu kienet ittantatu u riditu jmur magħha. Immur magħha fejn? Tgħid mhux il-kunvent tas-sorijiet? Isma' hi, aħna ħa noqogħdu hawn u ngħidu fuq in-nies jew ħa mmorru nagħmlu xi ħaġa l-kamra? Aħjar immorru għax minn hawn mhux ħa ntellgħu xogħol. Isma',
jien mhux biex niggwedak tafx, imma biex niftaħlek għajnejk, Kulħadd qed jgħid biha dum Benit u ma nħodhiex bi kbira biex isir jaf il-Monsinjur ukoll. Imma lili qaltli bih Lażor u Ġovann. Nemnek.
U anki lila nemminha. Dik miskina laqqas biss taf x'inhi tagħmel. Bħalek taħseb jien. Għax meta qaltli bih Lażor u, għaddejt bid-daqqa li qalha fuq rasha. Jiena Ma rridx nallarmak, imma kieku kont jien, kont tinkemmela professur.
Professur Pippo, eh, meta ntih raġun sa jagħmel. Għax bejnietna, ġobna, lis-Sur Pippo ttantatu wkoll. X'inhu?
Anki lis-Sur Pippo? Eh, din ma kontx naf biha jien, eh! U lil Anġlu m'emmintux! Imma ħa ngħidlek għax. Ġina ħalti, din in-neputija tiegħek, mhux veru tkun il-kunvent imma qiegħda tbigħ il-ġelat ma' John il-Iswed! Ma' John il.
Imma allura anki Sor Roberta kitbitlha lili. Għax meta għedtilha Ġiżi fejn qed tkun, qaltli dik qed tkun il-kunvent il-ħin kollu! Le, il-ħin kollu le, għax jien stess rajtha d-dar. Id-dar?
X'mod tagħmel d-dar int?
B'kumbinazzjoni kont għaddej mit-triq tiegħek u qed ngħaddi saqsejt għal ħdejk u rajtha hemm u hemm kienet. Tant ilbsa qasir, tixrob u ttajjar sigaretti? Ma nzertajtix hekk jiena, jiena nzertajtha kif tinzerta int, bil-burdata tas-soru. Messaġġ irotta. Hemm bżonn naraw x'nagħmlu. Noħod għand psikjatru jekk hemm bżonn. M'għandix l-iċken dubbju. Mort jien stess u Lena, u hemm kienet. Il-kunvent. L-ewwel morna l-kunvent u meta staqsejna lill-Madre Superjura għaliha, qaltilna li ħarġet ma' Suor Roberta u t-tfal. U mbagħad morna jien u Lena u rajnieha, hemm kienet. Bit-tfal.
Fil-gabbana ma' Johnny. U Sor Roberta kienet hemm ukoll? Sor Roberta ma rajthiex, ma lilha rajtha. Allura ma kellha xejn? Imma mhux biex nixtri l-ġelati, u qas biss ħallejtha tarani.
L-għargħara ta' Sor Roberta ma kellha mażgur!

Di żgur li xi biċċa xogħol ta' dawk ix-xjaten tal-każin l-aħmar. Kif irnexxielhom jikkonvinċu l-ġinna biex tippoża l-dawk ir-ritratti miegħek? B'xi mod sabu l-xi ħadd tixbah il-ġiżi? Biex ikomplu jħammġuk. Imma allura int biss li tgħid il-verità. L-oħrajn kollha konfefaw kontra tiegħi, possibbli? Anki l-għażiż uħti kontra tiegħi! Ah, id-dinja ilha teħżin dun benit. Imma trid taħdar lil ħadd.